ji xwe ev birayên we ne. Allah yê çê û xerab ji hev nas dike. Ger Allah bixwasta wê ji we re tengasî derxista, bêguman Allah Ezîz û Hekîm e. Gelê mumînan, heya ku jinên putperest îmanê neynin bi van re nezewicin, Cariyê ki mumîn çiqas hûn biecibînin jî ji jineke putperest a azad çêtir e. Heya ku ew îmanê neyînin, mêrên putperest jî mehr nakin. Evdekî mumîn çiqas hûn biecibînin jî ji mêrekî putperestê azad çêtir e. Ew gaziyê agir dikin lê Allah bi destûra xwe gaziyê cenetê. Mexfiretê dike û ayetên xwe ji mirovan re beyan dike. Hêvî dibe ku ev bi pîr bînin. Pirsa hêzê ji te dikin bibêje ew eziyeteke di dema hêzên jinan de xwe ji çûna cem wan dûr bigirin. Heya ew jê paqij nebin, nêzîkî wan nebin. Gava ew paqij bûn, êdî wek ku Allah fermana we kiriye, herin cem wan. Bêguman Allah ji tobekar û ji paqijan hez dike. Jinên we zewiyê we ne, Wek hûn dixwazin herin zeviyên xwe, hûn tiştên baş ji xwe re bi pêş bixin, ji Allah xwe biparêzin û baş bizanibin ku hûn ê bêguman rastî wî bên. Tu mîzginê bide mumînan. Hûn ji sondên xwe re ji bo hûn qenciyê nekin û li hemberî Allah xwe ji biêdêbiyê naparêzin û mirovan jî li hew neynin. Allah nekin bahane. Allah baş dibîze û baş dizane. Allah ji sondên we yên bê qesdî we berpirs nagire, lê belê ji sondên ku ve ji dil xwarine ve berpirs digire. Allah Xefûr û Helîm e. Ew ên sond dixwin ku nêzikî jinên xwe nabin, muhleta wan çar meh in. Ger di vî mûdeta de ew li jinê xwe wegerin bêguman Allah xefûr û rehîm e. Ger di vê mudetê de we wenegerin û qerara berdanê bidin, bêguman Allah wekî divê her tiştê dibihîze û bi her tiştî dizane. Jinên ku hatine berdan, ev bi xwe divê bi qasî mudetê sê paqijiyên ji bidestnimêjiyê mêr nekin û bisekinin, Ger ev bi Allah û Rojê Axretê bawer dikin, ji wan re ne durist e ku tiştê Allah di rehmên wan de xulûqandiye weşêrin. Ger ew bixwazin li hev werin, wê gavê heqê mêrên wan bêhtir e ku wan dîsa bistîne. Li gorê urfê, çawa mafê mêran li ser jinan heye, heqê jinan jî li ser mêran heye. lê mêr dereceyekî di ser wan de re, di ser wan re ne. Allah Ezîz û Hekîm e. Berdan du car in, piştî wê yan girtina bi qencî yan jî berdana bi xweşî ye. Ji we re ne helal e ji mehra we Ji mehra ve daye ku daye van ku hûn tiştekî ji van bistînin. Lê ger bitirsin ku ew ê her du jin nikaribin hukmên Allah bi cî bînin ne tê de. Ger hûn ger hûn jî bitirsin ku ew ê her du nikaribin hukmên Allah bi cî bînin, Êdî tu guneh li ser wan herduyan tune ye. Ku jin ji bo berdana xwe fîdyeyekê bide mêrê xwe û xwe jê bide berdan. Ev ên han hudûdên Allah in zînhar hûn lê naxin. Kesê ku li sînorê Allah bixe û derbas bibe yên zalim ew bi xwe ne. Ger asoxîn mêr jina xwe berde, êdî heya ku ji xeyinî wî bi mêrekî din re nezewce, li wî ne helal e. Ger mêrê wê ye nû nû jî wê berde, êdî her du ger bawer bikin ew ê bikaribin hukmên Allah bi cî bînin. Tu guneh ji her duyan re nîne ku ew li hev wegerin. Ev hudûdê Allah in ji qewmekî dizanin re wan beyan dike. Gava vejin berdan û wan îdetê xwe temam kir, êdî hûn wan yan bi qencî bigirin yan jî wan bi qencî serbest bihêlin. ji bo ku hûn zerarê bidin wan û teadiyê li wan bikin, wan li cem xwe negirin. Kesê wanê bike, bi rastî tenê zulmê li xwe dike. Ti nazan bi ayetên Allah nekin, hûn nîmetê ku Allah daye we, kitêb û hikmeta ku pê şîretan li we dike û ji bo we şandiye, bi bîr bînin. Ji Allah bitirsin, bizanibin ku bêguman Allah bi her tiştî dizane. Gava we jin berdan û van jî îdetên xwe temam kirin, ew û mêrê xwe di navbera xwe de ji bo ku dîsa bizewicin bi xweşî li hev hatin, hûn nebin maniyê zeweca wan. Ên ku bi Allah û Roja Axretê îmanê tînin bi wê têne şîretkirin. Ev ji bo we çêtir û paqijtir e. Allah dizane, hûn nizanin. Bila dayik ji kesê ku bixwaze re şîrdanê temam bikin. zarekên xwe du salên tekûz şîr bidin. Li gorî urfê xwarin û cilên dayikan li ser bavên zarokan e. Her kes tenê bi qasî hêza xwe mukellef e. Divê ne dayik bi gedên xwe zerarê bibîne ne jî bav bi gedên xwe zerarê bibîne. Ev yek ji mîrasxwar re jî pêwist e. Ger her du bi hev bişêwirin û bi qîma xwe bixwazin ku bi şîr wekin, tu guneh li ser her duyan nîne. Ger hûn bixwazin ji zarokên xwe re dayikekî şîr bigirin, li gorî urfê, li gorî urfe jî Gawa hûn heqê vê diyarkirî bidin wê. Tu ve bal ji were nîne. Ji Allah bitirsin û hûn baş bizanibin ku bêguman Allah tiştên hûn dikin baş dibîne. Ên ku ji we dimirin û jinan li pey xwe dihêlin wê ew jin bi xwe çar meh û deh rojan îdet bisekinin. Gawa van îdetê xwe qedand, Îdi li gor urfê ji tiştên ew ji bo xwe dikin tu webal li ser we nîne. Allah bi tiştên ku hûn dikin baş haydar e. Di xwestina zeweca bi van jinên hîn îdetê xwe neqedandine de tu webal nîne ku hûn xwestina xwe ya zewecê di ber guhê wan re bavêjin. yan jî di dilê xwe de weşêr in. Allah zane ku hûn ê teklîfa zevacê li van bikin. Lê nebî nebî hûn ji gotina ku li gorî urfê meşrû pêve soza hevdîtina bi dizî nedin hev. Heta mudetê îdeta wan neqede dest bi eqda nîkahê jî nekin. Hûn baş bizanibin ku Allah bi tiştên di dilê we de baş dizane. Xwe jê biparêzin û bizanibin ku bêşik Allah Xefûr û Rehîm e. Beriya hûn dest wan bidin yan jî berî ku hûn mehra wan diyar bikin. Ger hûn jinan berdin, tu guneh li ser we nîne. Hûn tiştên ku ew ê pê kêfxweş bibin, bidin wan. Ê dewlemend li gorî halê xwe yê xizan jî li gorî halê xwe. Hûn bi şiklekî li gorî Ulfê van memnûn bikin, ew heqeke li qencik li qencikaran dikeve. Ger ve mehrek ji wan re diyar kiribe û berî ku hûn herin cem wan û wan berdin. Di vê nîvê mehra ku we diyar kiriye bidim wan. Lê ger hûn tê biborin yan jî yê eqda nîkahê di destê wî de ye, tê bibore ew ne tê de. Lê gelê mêran, efû kirina we hîn nêziktirê teqwayê ye. Di nava xwe de rûmet û fezîletê jî fezîletê ji bîr nekin. Bêguman Allah tiştên ku hûn dikin baş dibîne. Li nimêjan û bi taybetî li nimêja navîn miqate bin li huzûra Allah bi xuşû û bisekinin. Eger hûn bitirsin, peyatî yan jî siwarî nimêj bikin, lê gava hûn ji tirsê ewlebûn wekî tiştên ku we nedizanibû Allah bi ve da zanîn, hûn wisa Allah bi bîr bînin. Evên ji we dimirin û li pey xwe jinan dihêlin, diwê ew mêr wesiyeta jinên xwe li mîrasxwerê xwe bikin. Ji bo heya salekî van ji mala wan dernexin û li van binêrin. Eger ew bi riza xwe derkevin, li gorî urfê di tiştên ew ji xwe re dikin de tu guneh ji we re tune ye. Allah Ezîz û Hekîm e. Li gorî urfê, nefeqê van jinên ku hatine berdan li ser ên li hemberî Allah ji bi êdebiyê xwe diparêjin heqek e. Bi vî avayî Allah ayetên xwe ji we re beyan dike, hêvî dibe ku hûn fehm bikin. Ma qey tu li Vanên bi hezaran bûn jî ji tirsa mirinê ji welatê xwe derketibûn mêze nakî? Ma qey tu li Vanên bi hezaran bûn bi hezaran bûn jî ji tirsa mirinê ji welatê xwe derketibûn mêze nakî? Allah ji wan re got, Bimirin, ev jî mirin. Paşê dîsa ew sax kirin. Bêguman Allah di heqê mirovan de xwedî lûtf û kerem e. Lê mixabin tew gelek însan jî şikir nakin. Hûn di rîya Allah de şer bikin û baş bizanibin ku bêşik Allah dibîze û dizane. Gelo ew ê kî deynekî xwe şik bide Allah? wê ew jî wî deynê qat qat bike û zêde zêde lê wegerîne. Allah kêm û zêde dike, hûn ê bi bal vî ve bêne vegerandin. Ma tu giregirên Îsraîlîyan ên ku piştî Mûsa hatine nabênî? ji pêxemberekî xwe re digotin, Ji bo ku em di riyê Allah de şer bikin ji me re fermanderekî bişîne. Pêxemberê van jî ji wan re digot, Ditirsim ku şer li ser we ferz bibe û hûn jî şer nekin. Van jî digot, Em ji welatê xwe û ji nav zaroyên xwe hatine derxistin. Ma çi bi me hatiye ku em di riyê Allah de şer nekin? Lê gava şer li wan ferz bû, hindik kes ne tê de wan hemûyan berê xwe zivirandin, Allah bi zaliman baş dizane. Pêxemberê van ji wan re got, Bêguman Allah Talût ji we re bi fermandarî şandiye. Van got, Ma ev ê çawa bibe fermandarê me? Fermandarê ji wî bêhtir heqê me ye. Lewra ew ne maldar e ne jî dewlemend e. Pêxemberê wan got, Bêguman Allah ew ji we re hilbijartiye. Zanînekî zêde û gewdekî bi hêz daye wî. Allah kê bixwaze fermanderiyê xwe dide wî. Allah mulkfireh û pir zana ye. Pêxemberê van ji wan re got, Nîşana fermandariya wî ew e, ji cem Xwedayê we wê ji we re sindoqek bê, sikûnet û bermayînên malbatên Mûsa û Harûn li pey xwe hiştine, wê di hundirê wê sindoqê de be, sindoqê de bin. Melaîket wê hildigirin. Eger hûn bawermend bin, Bêguman di wê de ji bo ve nîşanek heye. Gavat Talût tevlî leşker bi rê ket, ji leşker re got, Allah wê bi çemekî we biceribîne. Yê jê we xwe ew ne ji min e, kesê ku jê tehm neke ew ji min e. Yên bi destê xwe çengekî tenê jê we xe ne tê de. Hindik ji wan ne tê de hemûyan jê we xwar. Gava ew û yên pê re îman anîbûn di çem re bihûrîn, gotin em îro nikarin bi Calût û leşkerê wî. Lê yên yeqîn dikirin ku ew ê derkevin huzûrê Allah wiha digotin, Gelek civakên hindik Bi îzne Allah zora civakîyan pir birin e. Allah bi sebirdaran re ye. Gava li pêşberî Calût û leşkerê wî derketin meydana şer, gotin, Xwedayê me! Tu sebreyê bi ser me de bibarîne, lingên me tekûz bi cî bike û li hemberî gelên kafir alîkariya me bike. Bi îzne Allah ev şikandin. Dawûd jî Calût kuşt. Allah hukimdarî û hikmet da Dawûd û tiştê ku wî dixwest pê da zanîn. Eger Allah hin mirov bi hin mirovên din neqevirandina, wê ahenga ser rûyê erdê xera bûbûya. Lê belê Allah ji hemû aleman re xwedî yê keremek mezin e. Ev ayetên Allah in em bi rastî ji te re dixwînin. Bê guman tu jî ji pêxemberan î. Ew pêxember in. Me hinek ji wan bi ser hinekan re girtine. Allah ji wan bi hinekan re axiviye û dereceyên hinekan jî bilind kirine. Me ayetên eşkere dan Îsayê lavê Meryemê û me bi Ruhul Qudis jî ev bi hêz kir. Eger Allah bixwesta, piştî ku ayetên eşkere ji wan re hatin, ev ên di pê pêxemberan re hatine şerê hew nedikirin. Lê ew bi hew ketin, hinan ji wan bawer kir, hinan jî înkar kirin. Eger Allah bixwesta ev bi hev nediketin lê belê Allah çi bixwaze wê dike. Gel yên îman anîne beriya rojekê ku tê de ne dan û standin, dostanî, ne jî şefaet heye bê ji rîsqên ku me dane we înfaq bikin. Ên zalim kafir bi xwe ne. Allah ji vî pê ve tu îlah nîn in, her tim sax e, qeyûm e. Ne xew ne jî hênijandin wî digire, tiştên di erd û asîmanan de tew ên wî ne. Mal û huzûra wî yê ku bê îzna wî şefatê bike kî ye? Ew bi tiştên van kiriye û bi yên ew ê heye bikin jî dizane. Ev ji yên wî xwestiye pê ve ji îlmê wî bîra tu tiştekî jî nabin. Kursîya wî asîman û erd bi berfirehî hevandiye. Parastina van Pê giran nayê, ew pir bilind û pir mezin e. Di dîn de zorî nîne, bêguman heq ji batil baş veqetiyaye. Kesê taxût înkar bike û bi Allah îmanê bîne, bêguman wî bi qulpa herî saxlem girtiye. Tu qet tu qetandin jêre nîne. Allah baş dibihîze û pir zana ye. Allah dostê yên ku îman anîne van ji tarîtiyan derdixe ronahiyê. Ên kafir bûne hogirê van jî taxût e. Ew van ji nûrê derdixe tarîtiyan. Ew ehlê agir in û wê tê de ebedî bimînin. Hela tu nanêrî li evê ku Allah hukimdarî dawiye û di heqê perwerdekarê Îbrahîm de bi vî re munaqeşe dike. Gava Îbrahîm ji re digot, Perwerdekarê min, yê ku sax dike û dimirîne. Wî jî digot, Ez jî dikim û dimirînim. Ez jî sax dikim û dimirinim. Îbrahîm digot, Bêguman Allah rojê ji rojhilat tîne, deka tu jî ji roja wa bîne. Evê kafir bûbû bi hitî ma û heyîrî. Allah qewmê zalim nabe ser riya rast. Yan wek ew ê di bajarekî wekî Walale ku banên wan bi ser dîvarên van de hilweşiyabûn derbas dibû û digot, Ev ê Allah wê derê piştî mirina wê çawa dîsa ji nû we sax bike? Ji ber vê Allah ew sed salî mirand. Di pey re jî ew dîsa sax ki û ji re got, Tu çiqas mayî? Got, Ez rojekî yan jî danekî rojê mame. Xweda jê re got, Na, tu sed salî mayî. Hila tu li xwarin û vexwarina xwe binêre. Xera nebûye. Tu li kerê xwe ji mêze bike. Hestiyên wî riziyan e. Ji bo ku em ji mirovan re te bikin îbret jî li hestiyan binêre ka em wan çawa tînin ser hev û goşt li wan dikin. Gava rastî jê re eşkere bû Got, Ez baş dizanim ku bêguman Allah bi her tiştî dikar e. Gava Îbrahîm got, Rebbê min, şanê min bide ka tu çawa miriyan sax dikî. Xwedê jê re got, Ma qey tu bawer nakî? Got, Belê bawer dikim lê ji bo dilê min baş di cî keve. Xwedê jê re got, Çar çûkan bigire û wan li bal xwe kedî bike. Paşê wan hûr hûrî bike û her parçeyekî wan deyne ser serê çiyayekî. Pişt re gazî wan bike. Ev ê bi lez bên cem te. Tu baş bizanibe ku bêguman Allah Ezîz û Hekîm e. Rewşa evên malê xwe di riya Allah de înfaq dikin, mîna libek toximê ku heft simbela dide û di her simbelekî de jî sed heb hene. Allah ji bo kesên bixwaze qet bi qat zêdetir dike. Lutf û kerema Allah pir fireh e û pir zana ye. Ev yên ku malê xwe di riya Allah de didin û di pey dayînê re jî mînetê nakin û eziyetê nadin, mukefeta wan li cem Rebbê wan e. Tirs ji wan re nîne, ew xemgîn jî nabin. Peyvekê xweş û evfikirina qusûrekê ji sedeqeyek ji sedeqeke ku di pey wê re êşandin tê bi xêrtir e. Allah pir dewletî û helîm e. Gelî yên îman anîne, hûn jî mîna wî kesê tevî bawerîya wî bi Allah û rojê axretê nîne jî malê xwe ji bo dîtina însanan bi riyakarî înfaq dike, sedeqeyên xwe bi minet û êşandinê bê xêr nekin. Rewşa vî mîna tahteke şahîk a ku hinek ax li ser e, baranek lê dibare, û wê ripî rût dihêle. Ew nikarin ji keda xwe tiştekî bi dest bixin. Allah qewmên kafir nayne ser riya rast. Rewşa yên dixwazin malê xwe ji bo qayîlbûna Allah û tekuzkirina îmanê xwe înfaq dikin, mîna rewşa baxçeyekî ku li serê girekî be û tavek baranê lê dibare û berê xwe du qat dide. Ger baran lê neke jî, xwinawek baranê têri dike. Allah tiştên hûn dikin baş dibîne. Ger yek ji we baxçeyê kîwiyê, xurmeyan û tirî hebe û çem di nav wî baxçeyê re bihelikin û her cîns fêkiyên wî di nav de hebin, ji aliyekî jî ew kal bibe û zareyên wî jî piçûk û jar bin. Ha di vê rewşê de wê ew hizbike ku bi hozekî bi hozeke bi agir lê rabe bexçê wî tev bişewitîne. Allah bi vî avayî ayetên ji we re eşkere dike, hêvî dibe hûn bifikirin. Gel yên îman anîne, hûn ji tiştên we bi dest dixistine yên qenc û yên ku me ji we re ji erdê derxistine înfaq bikin. Ji bo înfaq bikin hûn wanên xerab ên eger ne ji fediya bûn we ew nedigirtin jê neneqînin û nedin. Allah herî dewlemend e û her pisnê qenc layîqî wî ye. Şeytan we bi xizaniyê ditirsîne û xerabiyê emrî emrî we dike. Allah jî soza bexşandinê û fezl û kerema xwe dide. Lutf û kerema Allah fireh e û zana ye ew. Kê bixwaze hikmetê dide wî, kesê hikmet jê jê jê re bê dayîn, bêguman xêrek pir pê hatiye kirin. jiyên xwedî hiş pê ve kesek nafikire. Çi tiştên ku hûn înfaq dikin, çi tiştên hûn înfaq bikin yan jî çi nezrên hûn bikin bêguman Allah pê dizane. Ji zaliman re tu arîkar nînin. Eger hûn sedeqeyan eşkere bidin ew çiqas rind e, lê hûn bi dizî vî wê bidin feqîran, ev ji bo we bi xêrtir e û wê Xweda jî pê gunehên we bibexşîne. Allah ji tiştên hûn dikin baş haydar e. Hatina wana ser riya rast bi te nakeve, kî bixwaze Allah wî hîdayet dike, hûn ji bo xêrê çi înfaq bikin ev ji bo we ye, jixwe ger ne ji bo qayîlbûna Allah be hûn înfaq nakin, hûn ji qenciyan çi înfaq bikin bê ke masî wê ji we re bê dayîn neheqî jî li we nabe. Sedeqe ji bo van xizanan e, ev ên ku sirf xwe dane riyê Allah û nikarin ji bo qezencê li ser rûyê erdê bigerin. Merivên bi halê wan nizanibe ji ber îfeta wan dibêje qey ew dewlemend in. Lê tu van bi sîmayê wan nas dikî. Ev bi bêrûtiyê tiştekî ji mirovan naxwazin. Hûn çi di riya Xwedê de bidin Allah pê dizane. Evên malên xwe bi şev û roj bi dizî û eşkere înfaq dikin, mukafeta wan li cem Rebbê wan e. Tirs ji wan re nîne, ew xemgîn jî nabin. Ev ên ribayê dixwin, mîna yê ku Şeytan lê xistiye û aqilê wî çelq kiriye tev digerin. Lewra ew dibêjin, ji xwe kirîn û firotin jî mîna ribayê ye. Rewş ew e, Allah kirîn û firotin helal kiriye, riba jî heram kiriye. Kesê ku ji cem Rebbê wî jê re şîretek were û ew jî dew ji ribayê berde, êdî tiştên ku berê bihûriye ji wî re ye. Karê wî jî aîdê Allah e. Kesê ku dîsa li selefê vegere, ew bi xwe ehlê agir in û ew ê tê de ebedî bimînin. Allah qezenca bi selef tune dike û sedeqeyan jî zêde dike. Allah ji tu gunehkarê kafir hez nake. Bê guman evên îman a îmanê tînin û karên qenc dikin, nimêj dikin û zekatê didin, helbet ecra wan li cem Perwerdekarê wan e. Ne tirs ji wan re heye, ne jî ew xemgîn dibin. Gelê em baverî anîne. Hûn ji Allah bitirsin, eger hûn mu'min bin, dew ji wê selefa mayî berdin. Eger hûn dew ji selefê bernedin, baş bizanibin ku ew şerek li hemberî Allah û pêxemberê wî ye. Ger hûn tobe bikin û dew jê berdin, êdî sermiyanê we ji we re ye. Bi vî avayî ne hûn zulmê dikin, ne jî zulm li we dibe. Ger yê deyndar desteng be, divê heya destê wî fireh bibe hûn xwe lê ragirin. Lê ger hûn bizanibin, hûn deynê wî sedeqe bihesibînin, ji we re bi xêrtir e. Hûn xwe ji rojekî wisa biparêzin ku hûnê tê de bi bal Allah ve bêne vegerandin. Paşê ji bo her kesî çi tiştê bi dest xistibe, Wê bê dayîn û zulm jî li van nayê kirin. Gel yên îman anîne. Gava ve deynekî heta mîadekî xuyakirî da hew, wê binivîsinin. Bila di nava we de nivîsyarek jî bi edalet binivîse. Bila tu nivîsyar wekî Allah pê hîn kiriye Ji nivîsandinê wenekişe, wenekişe û bila binivîse. Bila yê deyndar jî deynê ku lê ye bide nivîsandin. Bila ji Perwerdekarê xwe Allah bitirse û tiştekî jê kêm neke. Ger yê deyndar aqilsivik be yan zarok be yan jî ew bi xwe nikaribe bide nivîsandin, bila weliyê wî bi duristî Bide nivisandin. Ji zilamên xwe hûn du zilaman bikin şahîd. Eger du zilam tune bin, zilamek û bila jî yên ku hûn qîma xwe bi wan tînin du jin bin. Eger yek ji wan jinan ji bîr bike, wê ya din bîne bîra wê. Gewa şahîd bên gazikirin bila xwe bi şûnde nedin. Bên piçûk dibe mezin dibe heta bi miadê wê heta bi miadê wê jî ji nivîsandinê keslaniyê nekin. Nivîsandina wê ya bi vî awayî li cem Allah adiltir e ji bo şahidiyê jî saxlemtir e û ji bo ku hûn tê de dûdil nebin jî nêziktir e. Lê belê ger wê kirîn û firotina we dest bi dest be, hûn di nav xwe de pêşin bidin û bistînin tu guneh li ser we nîne ku hûn nenivîsin. Gava ve bi hev re kirîn û firotin kir, hûn şahîdan bigirin, bila tu nivîsyar û tu şahîd zerarê nebînin. Eger hûn zerarê bidin yekî ji wan, Bêguman ev ji bo we fasiqiyek e. Ji Allah bitirsin, Allah bi ve dide fêrkirin. Allah zanayê bi her tiştî ye. Ger hûn rêvî bin û we nivîsyarek peyda nekir ji dil ve dên standinê rê hinek qîm dike. Ger yek ji we bi yekî ewle bibe û emanetekî deyne cem wî, yê bi ewle hatiye dîtin bila emanetê wî bide xwediyê wî û bila ew ji perwerdekarê xwe Allah xwe biparêze. Hûn şahidiyê we nêşêrin. Kî şahidiyê we şêre divê baş bizanibe ku dilê wî gunehkar e. Allah bi tiştên hûn dikin baş dizane. Çi tiştên ku di asîmanan û erdê de hene, hemû yên Allah in. Eger hûn tiştên di dilê xwe de eşkere bikin yan jî weşêrin, wê Allah helbet hesabê wan bi we re bibîne. Ew kê bixwaze ew ê wî bibexşîne û kê bixwaze ew ê wî bide ezabdan. Allah bi her tiştî dikar e. Pêxember bi tiştên ku ji cem Rebbê wî jê re nazil bûne îman aniye. Mu'mînan jî. Hemûyan bi Allah, melekên wî, kitebên wî û pêxemberên wî îman aniye. Em tu ferqê naxin navbera pêxemberekî ji pêxemberên wî. Wan gotin, Me bihîst û me îtaet kir. Perwerdekarê me, em lêborîna te dixwazin û veger bi bal te we ye. Allah her kesî bi qasî qebata wî mukellef dike. Qenciya ku ew bikin ji wan re ye, xerebiya ku ew bikin jî li dijberê wan e. Perwerdekarê me, ger em ji bîr bikin an xeta bikin, tu li me negire. perwerdekarê me. Wekî ew barê giran te li yên beriya me kiribû li me neke. Rebbê me tiştên ku qeweta me nagihîje wan jî li me neke. Me efû bike, me bibexşîne, me bibexşîne û dilovaniyê li me bike. Mevlayê me tu yî. Li hemberê qewmên kafir jî alîkariya me bike. Sadaqallahul azîm.